Ансыма Хуҗина ул тумышы белән Казан артыннан. Ул бик горурлана иде үзенең туган ягы белән, чөнки анда ул яшәгән авылда, ул үскән авылда һөнәрчеләр булган, көмешчеләр яшәгән. Ул үзе дә, әгәр дә язучы булмаса, һичшиксез бер һөнәрче, Көмешче булган булыр иде дип уйлыйм. Чөнки аның язу рәвеше, телне күрә белүе нәкъ менә көмешчеләр кебек теге мичкә андый зәвык белән бизәкләр ясый торган оста кебек иде ул язучы буларак та. Мин Аксенова белән кайчан танышканны хәтерләмим, ләкин мин аны гомер буе белгән кебек. Безнең ничектер якын булып киттек. Ул минем бөтен китапларны, чыккан китапларны сорап, үзе сорап ала бер ел. Һәм мин аңа бүләк итә идем. Менә соңгы вакытта, соңгы еллар ул бер сәер хәл күрде мин аңарда. Ул гомергә бөтен кешедән китап җыйган кеше үзенең автограф белән биргән китапларын кире язучыларга бирә башлады. Мин моны соңыннан гына ничектер анализлап аңладым, ул инде үзенең архивын, күрәсең, тәртипкә китергән булгандыр. Күп язучының бит үзенең китаплары бик сирәк калган була, яисә бөтенләй калмаган була. Ул инде аны үз хуҗаларына кире тапшырып китмәкче булгандыр кебек тоела миңа. Мәгъсүм ага ул һәрвакыт үзеннән яшьрәк буын язучылар белән аралашты, шуңа күрә ул каядыр еракка киткән кебек түгел, ә шушы яшьләр арасында кайнады һәрвакыт. Шуңа күрә аны без кирәк саный беләбез, үзебез дә. Ул бездән аерылмаган кебек һәм бездән каядыр олы яшьтәге кебек түгел иде. Шуңа күрә аның язуы да, күрәсең, язу рәвеше дә, әсәрләре дә ничектер заманча, берничек тә анда артта калганлык яисә искелек сизелми инде. Мәгъсүм ага белән соңгы күрешү бүгенгедәй хәтердә, менә шушы мин сөйләп торган тәрәзә каршында. каеннар үсә бит инде нәшрият янында. Шул каеннар арасындагы сукмактан җәйге матур көндә килгән вакытта ул биек, нихәл биек дип кычкырды, мин борылып карадым. Биек дигәнгә борылып карадым бит, чукынчык дип шаркылдап көлә ул, рәхәтләнеп көлә. Шуннан сөйләшеп тордык әз генә, мин каядыр ашыга идем, ул җиңнән тартып, ияреп туктадык. Туктале, сөйләшик әле, дип, мине туктатты. Ләкин мин ашыгып китеп бардым, кайсы редакция буласың? Мәгъсүм абый, хәер, әйләнеп кайтам, дигән. Син кайтканда мин булмам шул инде, диде ул. Менә без тормышта ничектер кайбер вакыт соңгы мәртәбә күрешү дигәнне кайвакыт кына түгел, ел Гомер буе шулай искәрмибез һәм уйламыйбыз ул турыда, бәлки бу соңгы күрешүебез дип. Бәлки бу бәхеттер безгә шундый уйны бирмәү язмыш тарафыннан. Мин әйләнеп килгәндә чынлап та Мәгъсумова юк иде. Әйткәне өйгә кайтып һәм берничә көннән аның үлгән хәбәрен ишеттем. Менә шунда Шушы сукмактан узган вакытта һәрвакыт шул искә төшә, үкенеп. Нишләп соң без шул вакытта рәхәтләнеп сөйләп төшеп тормадык икән дип. Ләкин һәрвакыттагыча үкенечләр кала. Мәгъсум аганың иҗаты, мин уйлыйм, ул яшәр, чөнки аның әдәбиятта. Хикәя жанрына гомер буе турылыклы калып, иҗат иткән байлыгы аның әдәби мирас булып киләчәк буыннарга да калыр дип уйлыйм.